Birlik KDL-iň finalistini saýlamak üçin oýunymyz başlandyr TKM BG çep tarapda görşüňiz az VJR Alfa Imam dos oglanymyz ikisine dam udaçi birden ona çenli şot snaýperdir Hany bissimilla issipilla başladyk Ýanymdan pistani bardyr oglanlar. Hemmä salam dostlar gowy mäzeliňiz janyňyz sagmy. Mikrofon bärde kompýuteriň kylay gyýryk geple. Hemmä salam dostlar gowy mäzeliňiz janyňyz sagmy. Haýsy ýeňer seň pikiriňçe. Meň pikirimçe Junior Alfa.

Kommentlarda belläp geçiň oglan bu a ikisiniň arasynda näme näme geçdi ikisiniň arasynda. Begara boldy eýýäm nasmert diýýän. Şu ýerden men ýok diýýär, öldüm diýýär seret. Boýnuny alýar. At indi.

Ay atla. Ay ana. Öňünden görende gördüm. Hay siňir seň fikriň Meň pikirim tä Jere Alfa. Uruşdan görer muňa. Ay indi bu bu konu öler bu. Şot da çolar. Şot dara 10 çen gitdara. 17 olup döner. 17. Ay olanlar. Türkde zatda ýa orsýetde zatda bolanyňyz däniň hakynda bilmeýän bir güýçli tarap bar däniň. Kupon kupon düzüp berýär olanlar. Idda oýny idda. Adinxbet, madinxbet. Uf, oý, ýetişmedik-dä Alfa. Gider. Höp. Maçlar zatlary bilýän-de şoň üçin aýtdym ýa bu maç näçe bolar diýip. 17 diýdiňmi?

Dostlar belläp geçin Junior Dilan tip şeý diýilýär ha tip. Ne näme gürleşdi bular? Gezekleş oýnar ýa. Ha. Bilip atmady bilemmi? Başga ýere atan bolup. Jere alfa. Uzak uzak çok oýnarlar ne? Bular tanyş öýdýän ha. Ýo ýo ýo bärde. Oý. Kor gep gel ýöne. Aý weli. Oý. Be kim bu takama bega. Yaman nerwli oýnaýar şu wagt. Ýene degdi ha.

On ýedi o diýen-ä. Indi zat almaly-da, içeri alfa almaly-da. Eý, gaç, gaç, gaç. Gaça bilýär. Gaç, öm- ömründe gaçmadyk ýaly. Ýaman ýürek ýitdirler. Beýle. On alty oglanlar. On alty. Dok diýipdir ha gördüňmi? Hmm, oň adam diýipdir. Ondan soň näsir ha. Rat raýda piňim düzeläýsin diýdimkä. Onda näme dostlar? Gyzlar, oglanlar çep tarapda keşe, sag tarapda mesele çözýän.

Mesele çözýän, meseleni çözüp gaýt. Ýok, açjak bolýar. Yo, Oy. yo, dur, dur, dur. Öw, ýaman erbet atdy. Am şony açsana. Hı? Trio keşany. Bäşik boldumy? Atyşy ne göre abi ýokardan a- aşağı aşağı seyredip kellesini aç. Ese. Be! Elek gerim yaş.

Ýedi tarap görse. Oý! Of of of of of of. Oda şeýse. 15 olanlar, 15. Ikinji maçymyz Trio Keşe we Mesele çözýän arasynda boldy. 15 şut. Gürleşýärler bular. Gürleşýärler brat, näme etdiň aý bile zat. Boýnumyz olanlar Arslan we Ýusup doganlarymyzyň arasyndadyr. Birlik Kadrikleriň oýny dowam etýär. Hany onda ikisine dam udaçi. Bissimilla, issipilla diýip başladyk. Onda näme? Arslan on alty nol dört, bir segsen dört kadeli dosolanymyz aňyrdadam Ýusup bet, iki müň sekiz, iki diýip bir dosolamyza onuňkam bir elli belli bir elli ikimi bir elli dört bolmaly op birinji dary Ýusup idi oppa Arslanda M ýigrimi dördi bolmanlygy sebäpli olanlar kary oýnajak diýdi bolýa diýdik bizem.

Dört üç. Not bad. Not bad diýere Sara. Wah, munda da ölen bolsa. Owadan owadan uruşlar bar munuň öyle. Hop değdi.

Tyk tyk. Hay hay hay hay hay. Şu taydalanı gördü tay. Dokuz altı, dokuz altı. Geldi. Hop.

BNBga we Oguz Meç dos alymlarymyzyň arasynda gitýändir maçymyz, hany onda bissimilla, issipilla diýip başlamanka gutarda alow Bega näme üçin çykdyň? Hop, ortadaky oružýalary almak gadagan, şit, bronik, ol, bul, şul almak onam bolan ýok, taýmak bolýa Bega oýuna giren ýokmy diýen Begaňk. Krasawçik polny baryp öldürmäge baran ýok görýämiň, garaşyp dur, uwaženýa da. Hop!

Lafyňy iýdirdimi Bega? Mende köp şuny ýaly edip bilýärmiň? Ey şu alara indi bar azat diýen wagtyň eýle kutýada. Aý bile boldy boldy isa diýjek. Al al. Shot näçe olar pikiriňçe? Näçe de o? Ona çe nova.

Diýen wagtyňda Ana indi bir orta geçen. tak, BG ortada. Hop. Durmal däl da. Durmal däl. Doğru değil mi? BG 8'e etti.

Bir şot al bir şot. Kemal yalan çıkarmayan da. Bir şot al tam. Oba! Öl oğul. Ele iki tarafta, ele iki tarafta. Ses kasan yok mayba. Ses a bolup biler. Irdenem bäri gara çykdy. Pusucu di. Pusucu. Oba! Krasavçik come back. Come back, come back. Bir drop shot amatsa. Bir side.

Ýary final maçydyr. Oý. Bu, bu maçda şotuň näçe näçe boljagy belli däl da. 7 10 ýa 8 10 bratlar olar. Hop. Ne? O. Aýa. Kar var ama. Bak. Katova oynar ha.

Aslynda ses problemi bar. Otyr abi. Arkaňda. oy oy oy oy oy oy. Of of of of. Arslan ýeňäýmesi bar ha.

Atışlar gawy, gaty gawy ýöne gawy gawy gawy diýipdi. Görýärmiň? Tek uruş. Oo! Direkt HS. Kill chat'ı gördüm. Prem HS. Şun ýalda öldürseler gaty keýpim eýlere gara. Ya drop 7 7. Arslan, Arslan bök 360 seni ursa. Betinden gytyndan orta demin. Hop. Oy. Değdi. Ping var mı deyin Arslan'ın? Hoppa. Come back. Come back, come back, come back. 8 7. Begaň el açyldymy diýen indi. Oýnuň nirä gitjegi belli däl demiň. Ä-ä. Höwes döretdi öýdýän BG garşysynda. Arslanda ping barmy? Lypyr lypyr lypyr lypyr edip ýör özä. Arslan raş oýnaýar bilýäňmi? İlk Hmm. başda izleýärdi ony indi BG izleýär. Gitdi o BG. Öz oýnuna çekdi dagy. Men seniň oýnuňy oýnajak. Arslan, Arslan arkaňda, arkaňda. Nerede? Ses kasan yok bulaw. Dene izobraženiýa oýnaýar, görüntide. Gördi atýar, görme satan yok. Hop. Indi bu munuň ýerinde dur. Ýakma bişersiň, gazma düşersiň diýer. Hop hop hop hop. Değdi ikisinden bay diva. 9 9 bay bo. Arslan angarda. Dostluk diýilýän maşda. Gördü gördü gördü. Arslan gören ya, Arslan gören ya.

Aha. Body. Body. 8 8. Pus. Bu sen ne? Yat yat 8 yat. 8. Yat nerede otur. Mene pus atışın alat da. av. Gördü. Ping barmy? Aňarken mi? Durup galdylar la ikisem.

X5 BMW şu ýylyňka. Ay telefon ýoklara telefon. Onda näme dostlar? Çep tarapda TKM Bega, sag tarapda BN Bega we birlik galylyklaryň final oýnudyr. İkisini de udaçi bismillah issipila diýip başladyk. Birinji snayper, ikinji 11-den 20-ä çenlem awtomatdyr oglanlar gyzlar. Birinji uruşdan soň iddalaryňyzy aljak. Kupon düzüň näçä näçe bolýa. Pysşyny ara çagyryň. Ugrat bombanyň agzysynyň üstüne. Krasavçik. Goýber. Hop gitdi. Ay! Hiç ýeri jany etkilemedi. Onuň ýüzünden hem görel. 6x-de dur abi, o kelläňi çykaraýmy ýöne? Aýyrdy skopa.

Sekiz iç comeback. Seňem bolýar. Dokuz aý et, dokuz on ýap şuny. Kazan demiyorum bak, dokuz on ýap. Dokuz on ýap bega. Eşderen ýokdur ýöne bu. Eşdýän däldir o. Aý bul düşdi. Toparlar passan pingi ýeri geldi. Bu gowy oýnaýar-ow, lol. Aňarkam erbetdä ýöne.

Awtomat M ýedi ýüz iki sini aldy. Şunda ýeňip bilermi Bega? BNBG. Moraly gaçandyr indi. Duhy basylandyr. Duhy basylandyr. Ýöne bir kambek etse bara. Bir kambek etse boldy, aňyrky duhy basylýar. Aňyrky bir şot alyp bilmän BNBG dokuza ýa ona ýetsin. BNBG-ň aljagyna gözüm ýetip dur dagy. Aýdýa. Gör otur. Şot näçe bolar bilýärmiň? 17 14 töweregi bir zat bolar. BG tammy? Ýakla ýanyna sadece ýaklaşyp emilji alyp çykyp çekse bolýar. Groza'ya karşy oýnap otyrys.

Sebäbi yzda da Bene Bege. Gaçýar gelip. Gaç, bulam gaçyp. Bu özüne ýer oňar osi. TKM bara. Bene gelen ýadan ýatar ýa. Yo alyp bilmeýin de. Bu çocuk Şimdi bu M66 nasıl kullanıyor bak şimdi bak. Ya groza kullanır bu. Öldi öldi beg öldi. Bu götüne girinçä garaşyp ondan soň atdy. Gördüňmi? Ve öňde. Çocuk öňde. Olam zorunda gelmez. Olam gelmek zorunda bulam gaçyp ýörer. Başga ýere geçer, o ýere geçer. Bir şekilde atar, o şekilde atar. Özüni görkezdi Bene beg aňarda. Red team victory. Çyk gitdi, çyk gitdi, çykyp gitdi. Pingi bar herhalde. Pingi bar pingi. Ýöne indi edere zat ýok da. Pingi bolan da meýem bu 3-nji gezek mi näçinji gezek zaýdyşymyz. Oýnaşjak bolup görüp otyrys. Oýuna girýär, durýar, durýar, durýar, soň çykyp gitýär. Ses barmy oglanlar? Ber ber. Ber ber bar bar. Berip goýa on ýarym pulana oýun.

Gördüler. Oýnanam boldy, oýnanam boldy bebe. Ýo ýo Takama beg gowy oýnadyň. Nas etdiň pus boli bärde da. Sen bara o sen bega bene bega sen oňa stena ýalap dur diýen bolsaň magnetiň oýnanyşyny gör zonasyndan çykmady al o. Öňdükä o. Öz öz zonasy diýen wagty direlen ýerinden çykmady. Direlen ýerinden çykmady zona diýen wagtym ters düşünme ýöne. Başladyň. Pus boli sen we sen. Ol oýun. Sen Eneýim, gördüň-ä. şertleri, gara, şertleri wideoň başyndadam aýdyp geçdim. Näme etmek, taýy oýnaýyňyz, bomba atýaňyz, Es- broň, es kayt, ortodoks oýnadym zatlar, alýana. bolýa, ortodoks zatlar almak gadagan diýildi. Taýsaňyz bolýa we janyňyzy eden o beýleki zatlary Şol şertler ýerine ýetirildi. Pusuň, pusmaň, ýatyň, Bolýa. ýatmaň, dropshot atyň. Bolýa, bolýa, bolýa. O gazandy, ondan soň bir Gutlap bilow garşydaşyňow pusty musty o şekilde Aý aman Oý söýüp ýör namartlyk goý bolýar o. ýaňadan. Namart bolma. Men indi seň öňüňe men seň öňüňe ýüwrüp çykaýynmy indi näme edeýin. Ýow Oýnaňda näme bar. Tekime Bega hemme kimiň öz Aýtgulymsow pikiri bar guwuň Tekime Bega. a. Hemme kimiň öz pikiri bar sen gazandyň gazandyň. Oýna. Malades Ýöne göz gelin degmesin. elek radio.

Da da Eski da aýdymy ne bilen aýdyň-da versen. diýse. Dani bilen wes oýna diýýär. Atyka da bersen Dani bilen. Dostlar wideomyzy haladyňyzmy? Halan dos olanlarymyz laýk goýuň halamadyklara kommentde belläp geçiň. BNBG aýtýa TKMBG gaty pusty diýe men närazy diýe men

Şul ýaly oýnaň, bular ýaly oýnaň. O, kam, ID-ňizi zyňyň, oýnaşdyrarys oglanlar. Wideony halanmasaňyz bir laýkyňyzy alan, PlaySafe YouTube kanalyna agza boluň, kommentlerde görüşençek, çao, baý baý.